Pathian thu i lo ngaithlang u. Korin thawtkhat bungruk chak sawm pakua sawm hnih ah mahni ta pawh in ni lova manna lei in ni tawh a si. Chu vangin in taksa ah chuan Pathian chawi mawi rawh u tih te. Chutiang chuan Bible hi pakhat, pahnih, pathum, pali, panga a kal chhuak a. A tawp ber tan tun a chin ah chuan tumah in min tibuai suh se. He ka taksa ah hian Isua chhinchhiahna te ka hmu si a ti ni. Tichuan kan thupui atan chuan mahni ta pawh in ni lo va, mana lei in ni asin. Mana lei kan ni. Kan fa te keimahni ngei pawh hi kan ta lo ni lo tih Corinne thawnkhat bungruk chau sawm pakua sawm hi a si. Milo ziah sap tlat mai. Vawiin ka taksa mawi taka ka duat taka ka enkawl hliau hliau keimah ngei hi keimah leh keimah hi ka ta lo ni lo a mana lei a ni engmah nge Isua Krista thisen mana lei a ni naupang te ber pawina inhriat thiam thei tur atan tunge siam che an tiin Fiamthu te, fiamthu ti takin aa nu leh aa pa an ti thin. A ni lo, a siamtu chu Pathian a ni. Pathian chu kan hnenah a cheng a, chu mi chu hmuh theih loh, khawih theih loh, ring hriat theih lohin kan hnenah a cheng a. Chu mi chuan a ropui a tarlanna turin Korinthon hnih bungkhat chang sawm hniah, Amah chuan a ni tih chu awm si a, Amah vang bawkin Amen tih chu awm a ni. Keimahni avanga Pathian rawk nui turin chu chu mi biangtharlote hnenah a sawi lo va, misualte hnenah a sawi lo va, mi tak tak nun nei tawhte hnenah a sawi a ni. Chutih chuan in taksa ah chuan Pathian chawi mawi rawh u, mahni tah pawh in ni lo a ti a, khawiah nge hian nge kan chawi mawi dan dawn? Keimahni ah chuan Pathian anna chu kan nei ṭeuh a, mahse kan hmel a inang lo vek si a. Chuvang chuan engtin nge kan chawi mawi ang kan tih chuan kan chhunga awm tinungtu nu leh pa thuawihna te, Pathian thuawihna te, thlarau rah che kua malsawmna te khatiang zawng zawng kan neih theihna tur atana Thlarau Thianghlim Fapa Isua Krista ai aw kan hnenah a dah kha tangkaina kan hman theih tur atan he taksa ah hian Pathian chawi mawi ro a ti. Chumi atan chuan Bible chhiahna tawng try te, nu leh pa tuai te, inkhawm te khang zawng zawng kha taksa a pathian kan chawimawi thei ukna tur atana hnai vai tak a ni a. Chung bak chu a hran pahin kan mamawh ang tawk zelin a kal zel. Pawl lama evangelical site ah te, mite tanpuina chungchangah te, rethei te te malsawmna lo nihna kawng turah te, Taksa taka Pathian fakna kawng tur a lo ni. Chutichuan rawng bungruk changruk atanga changsaria heng hi hria ila kan mihring hlui chu a hnenah khen beiin a awm ve ta. Sual pu taksa chu tih borala a awm thei nan tuna chinah sual bawiah kan awm lo turin tu pawh thi tawh chu sual laka chhuak si a. Vawilah hian mithi kan ni vek tawh a ni. Mithi ni lo van phar dawn ila kan va hi kan van phar mai thei. Mah rawn chu Isua Krista kan ring thawk a nih chuan Isua Krista thihna chuan kan thi vek tawh a. Vawileh khep zeuh zeuh i rang zeuh zeuh hi i nunna a ni lo va. Tu emaw nunna Isua Krista nunna i ṭawng a ni. Chuvang chuan a nunga te chu anmahni tana an nun tawh lo va, an nun chhan Isua Krista tana an nun zawk theihna turin thi tawh chu sual lakah a chhuak si a. Mi a thih zet loh chuan zu te, inrel te, mi huat te, nu leh pa thu awih loh te, khang zawng zawng kha a zing thei lo. Chuvang chuan. Buh pawh, veimi pawh ei tlak a lo chhuah theihna turin chi a awm a, chu chi chu a thih a ngai a ni. Chu chi a thihna chiah ah chuan rah tha a rawn chawt chhuak a, thlang lian zel a a tawpah chuan hnuai lamah a rawn rah a, rethei te te ten an lo pan phah a, Chu chu Pathian thutak kawng a ni. Pathian thutak kawng ni lo erawh chu an par chho fut, an kawh fut a. Mi hniam ten an ban pangai lo. A sang apiang te, a sanpui te a kawm thin. Chung mite chuan nun an nei lo. Kei zawng nun an nei a, tam tak an nei a lo kal tur ka ni, lo kal ka ni titu Isua Krista a ni a. Setana erawh chu bum hmang a ni. Enge a tum? Min ruk a, min bum a, min ti rum a tum Setana chuan. Ruk hmang a ni a, ruk hmang chu rutu leh tilumtu leh tichhe lo tur chuan a lo kal lo, Setana tihna a ni. Chu chuan kan zungin te, thu kan awi lohna te, engmah kan tih peih lo that chiah tin reng zawng zawng kha min ruk sak a. Chu chuan min ruk sak nasa em em a. Chu chuan min ti chhia a, thihnaah hrem hmun saree pah min dah a ni. Bawia hi a lo tlang lian zel anga Pathian thu in a kaiha rang a. Chu mi ah chuan Isua awmzia a hria anga amah taksa pawh a lo hre zel anga. Chu mi ah chuan a dintu amah Siamtu Pathian hi a la fak dawn ni. Sumi fak tur atan chuan vawiinah hian nu leh pa ten in fate thlarau hi in enkawl thei lo. In piantharna leh nangmahni felna hi in faten an rawn chin thei lo. Mahlo chu he leidam chungah hian in zirtir thei a ni. Chu mi zirtir tur chuan fa lalpana pe ngam che u. Engvang in fa hi in pek?

Chu kan duh leh kan dil thiam te chu min pe se lo fawi na hian nung chau kan awm lo ang, thlan bulah kan liam vek tawh ang. Mah ruh chu chungte ang ni lova amah duh dan ang zawka a malsawmna min pe phal hi Pathian thu a ni. Chuvangin ka u leh nau duh tak te u. Vawiinahin tur awm nge i bawl dawn? Thlang mai rawh. Hmana ai buk ta a Miten milem an biak thin Amor ho pathian te kha nge? Vawilah in nu leh in pa ten rawng an lo bawl thin. Aigupta atanga suai chhuaktu tu tuipui sen kan tirtu pathian rawng kha in bawl dawn. Kawng hnih chiah awm kawng thum awm thei lo. Satan-a kawng leh pathian kawng chiah a awm avangin chu kawngah chuan tu rawng a i bawl dawn thlang lo. Tuna i tih loh chuan nakinah i inchhir in tlailuat a nei anga sana i en anga ni i chhiar, i chhiar palh ange. Tuni insua pian ni a ni. Tuni chhan damna ni chu a ni, tuni hun ropui chu a ni. Chuvang chuan Galatia bu ruk chang sawm pasarih a a tih riak angin tuna chinah Tu mai min tibual tawh suh se, ka taksa ah hian Isua chhinchhiat ate awm si a, engin nge min chhinchhiat? Thi kan nih lai a kan sual zawng zawng phum ve awm paoh hnu ah a nunna in i hmin ni lovin a hmin nih chhinchhiat a ni. Chung a chhinchhiat ate chuan mana lei in ni lova, mahni ta in ni lova mana lei in nih a si. Chuvang chu min taksa ah chuan Pathian chawi mawi rawh u a ti. I taksa ah hin lo Pathian i chawimawi dawn. Thu i sawi ve thiam lo. Tuna ka sawi ang diak diak pawh chu i sawi thiam lo. I nu nena i lantir a ngai. Ring lo mite hnenah phei chu ti ngeina i awm bar lo. Hindu Hindu hnenah te Hindi pawh i thiam lo, English pawh i thiam lo. Ti ngeina i awm lo. Chuvang chuan i nu nih A lantir tur a lang. I taksa ah hin Pathian ropuina a lang bek a, chu lama chu nangmang peih chhuah dan i thiam lo a, Isua ke hmua tluk luh dan i thiam lo a, tluk luh phet i tum a i buai nih kha a ning chu in hawng sa a ni a, sawm ngai lo in i chhung ah a cheng zawk a si. Chu cheng a chu lawm tun ah hin kan buaipui zawk chu hmanlai chuan Pathian hi an sawm chhi. Engatinge an sawm thin? Chhungah a chen loh vanga lawng, kan chhung nungah a chen loh vanga lawng an sawm thin. Samsona pawh sabeng tum kha beruh a la a, mi sang khat ka tiang pawng e a thur a ti a. A chapo naka avangin tui hal dang charin Ela hmunah lalpan a siam. Mah erawh chu ngaidamna Pathian hnenah a dil a. Pathian a sawm a ni, a chhungah a cheng chilh lo. Tunah erawh chuan Isua Krista zara kan chhungah Pathian chhut cheng a ni. Chuvang chu chu chenga chu Pathian a ni. Vawiin Isua pian mi lo ni zel rawh se, nitin kan chhungah Isua lo piang zel rawh se, December ni sawmhnih panga hi Jerusalem hawi vut vut sawh vawiinah nen naktukah nen a lo kal a ni leh turte nen Isua hi i chhung nuaha lo piang lo ka hre. Hnam lu nu tak hnam sual tak ni. Amarawh chu anni chu ka hmangaih hrim hrim dawn a ni a tihah hian keimah ni an hmangaih chhan tlak a hmu lo. Min pe leh dawn a ni tih a hre lo. Mahse Isua chuan anni chu ka hmangaih hrim hrim dawn a ni a ti. Min hmangaih hrim hrim a ni. Sual pu taksa chu keini hi kan ni a, Su chu kan chhung nungah Pathianin, Fapa Isua Krista kal tlangin min ching lo a ni. Su thil thi chu eng lai pawhin sia tela chuan ramhuai angin chu thi chu thlahrang angin rawn tih nun a tum a, Mahse a nung lo a thi zawng kha nangmah nen a nung maw in ti a inbawl dun a nih kha, kha kha a nung lo thil thi a ni. A nunna zawk chu Isua Krista a ni. Chuvang chuan nangmah i thihna leh i tlawm ral ngamna ah lehlamah nungin hna thawk ang, i cha ngamna lamah saw lamah nunglain a thawk ang. I sum leh hma i se ngamna lamah, i chan ngamna ah, i tlawm ngamna lamah, Pathian thu i awih ngamna lamah nungin hna thawk ang lam kan san loh chuan Pathian a hlawk thei lo. Hreawm tam tak tuarin vanram chu inlut tur a ni reng a ni. Khawvelah hian mikhual kan ni, chhum rei lo te lo lang a, ral leh ang mai chauh kan ni, i vul dawn lo melody i mawi reng dawn lo. Chhuah in dawn in vur a chhuah dawn. In hal a bal dawn. Awm lo in hrial chup chup mai ang. Sumi hun chu chhum rei lo te lo lang a ral leh ang mai ni mihring kan rei lo kan rei lo sia. He kan vun mau na kan vun mar na te hi i thu ni lo Pathian pek che a ni. Chuvang chuan i taksa ah hian Pathian chawi mawi rawh. He lama thihna ah Solomon nunna na thleng dawn tih i hria lo che. Lei ah hian a aa te apiang in lei ah an ban an ti lian a feet hnih square in an sa an sa a. A fing a te piang in vang ram ah lungpui Isua Krista fangtuai zawn a hmang in in an sa. Chhung te chu kutthliah tham pho pho an ni. Kristian kan tlem tel tel ang a, vala lut tur kan tlem tel tel ang a, a lema te an vul tul tul ang a, Kristian te kan rethei tul tul ang. Kristianna hi hausakna a ni lo. Lei a nawmna a ni lo, lei hi kan vangram tih mah se rethei chung pawh vangram a ni tih lo kan lantir duh zawk alawm. Rethei chung pawh a men ni tih tirh tum zawk alawm. A hring ram nuk, a hring lam rum rum chung pawih amen min tihtir tum zawk alawm. Chu kawng zawk chu mi Pathian min tihtir tum a ni. Chuvang chuan vawiina Pathian thu inngaihtlak thin leh hemi atanga chhuak Lalpa aw hi a inang lovang. In an tir pawh tum suh u. A lem kan ni lo a, a tak kan ni. A tak a te chhungah chuan Lalpa an cheng thin. Chuvang chuan milem buaipuitu chuan milem bawk thil lem i rawh awmna apiangah i rilru awm ang. Sulru leh tuekin ai chhiat loh naah chuan in rawngte khawl khawm zawk rawh u. Chuvang chuan vawilah hian kan tih thin te kan tih tawh loh nan leh Keimahni kan thih zeta sawi lamah nunna in a lo thawh zel theih nan vang ramah nan lukhum nuam zawk laia Burj Khalifa te an ti mi chhawngsang pui pui crown te super model te an khim tir tur aw an thawmhnaw man te rang hmachak hlir a ni tur aw Pathian chuan ka lawm man a ti chu lawm man chu min pe tur rin tunah hian laia hian i rophawl khawm ang che Thi tawh chu sual lakah a chhuak si a, mana mahni ta pawhin ni lo, mana lei in ni. Tuna chinah hian i taksa ah hian tum an ti buai tawh suh che suh se. Isua chhinchhiar i pu tawh si a, amah chuan a ni tih chu awm a ni. Heti chung chung pawh hian amen tih chu awm a ni. Keimahni avanga Pathian ropui ni turin.